Erokamano wendwa modonjo, wendwa mobiro, Ashas. Uh, boss wanya sembo akwino chogo, une Ashas mabro konyowa kawuono. Koro wendo kobiro to isiemo ni kar bedo, iwinjo? Aseyie nyagifili. Yeah. Koro Oh, boss, kony wendo modonjo no. Mano wendo modonjo ni luongo ninga. Good feeling nyakoro chunju. Chorni keeps alive, first lady. Yeah, eh, boss. Wang'e ni ng'eye, we odhi tambulisha kende. Ai! Mano mano we gru we grudori we grudori kaka rudri no. Ng'eri godo. Ah ah. Ok oti kamano ero. Rwak welo obro nyiso wa nyinge kama obete mos. Rwak wendo ikete kar bedo. Awendo. Wendo get mos, wendo terie mos. Wendo mos mos kuom motimre no. Karibu karibu karibu. Erokamano. Ang'e ni wach no buogi lakini wach no nogoya gi mbi. Ya ang'e no buogi lakini mos mos mos. Koro inyalo nyiso wa nyingi, inyalo nyiso wa nyingi kaka wendo ma kawuono. Apostle John Eric. Ni apostol to kara mowacho cha to mane ere kam niloke nyingi ka Ruoth nodonjo e ngimana, oloko nyinga, omiya nyinge manyien. oh ah mano ber mano ber mano omiyo nyasaye nyinge duong' ah. mano ber ka ne mano loko nyingi to dong' uneno uneno gima nyasaye osetimo ruoth oloko ngimane Oloko nyaka nyinge. Mana kamano. Koro ok wabi ketho saa, wabiro donjo e ndiko, wabiro chako somo muma. Ah, Akwino chogo, somnwa somnwa muma, somnwa muma. Eh, yelane, yelane som. Hiya! Ah ah. Odongo to en ang'o? Ondiek joma mon mumo odagi wechegi. Imaye nang'o? Ae apenjora. Ukuodo wi ji gi welo. Kanye mondike muma ni dhako ni- muma odagi wechene? iwe na wuodi ling'a koni Kawuono ing'e ni wa- wavuka mwaka ok wadak isran moko matindo tindo manono. weche monte Tem iluor joma mon, tem iluor joma mon. Hmm? In miwuoyo ka niendi. Ng'a monyuoli en ng'a? Dhako. Dhako. To ka en dhako, to dong' dong' onego imi mon luor. Muma wacho niya, ni joma miyo gin jokony. Okay, iwacho ni mon kia muma odagi. Jirandwa ka, jirandwa ka endi piny mane jirandwa ka ni iluongo nade? Tanzania, Dodoma. Eh, dong' ineno king'e nyaka pinyno. Ng- Rais mare en ng'a? Jatende en ng'a? Pod mana dhako. Pod mana dhako kendo imbi ing'e ni pod mana dhako. Huh? Dala uori tigi ng'a? Ayiyo ayiyo donga onge wuonwa. Ah ah, ok ni ng'ato wacho ni nikech koro ionge wuonu. Ah ah, no. Gima temo nyisi ni mi joma mon luor. Iwinjo? Mi joma mon luor. Apenyo makosa ni kanye. Okay, akwino wene wene osom, we osom, we osom. Muma wacho niya. Mano muma mane misomo nodongo? Gecha bich wesa de. Okay, dhi mbele, dhi mbele. Ondike muma. Muma wacho. Ni ng'ama wunyalo nyombo ne owadi konge nyalo. Weche mag nyombo to bedo nang'o? Weche mag dhako gi dichuo kia ang'o mon ariyo nang'o? Ah ah. Ruwije gik ma ngeche wacho. Tem, dhi piny, dhi piny, dhi piny wacho nang'o? Ah, odongo mano muma mane misomo mano muma mane misomo ai we mi boso muma nosomno bosomna muma Penka, e, e piny ka penka, nyathi konyuol. nyathi konyuol eh? i- nyathi kotimo ang'o konyuol Odongo, odongo iwinjo kowach nang'o odongo Iwinjo koko thum? Iwinjo koywa nyasore? Iwinjo kotimo ang'o? Odongo. Okwongo mol. E wi dongo kanyo, okwongo mol. Iwinjo kowach nang'o? Okwongo mol. Oriembo ndiga. Iwinjo kowach nang'o? Ochiemo. Ok iwinjo mano. Iwinjo ni okwongo mol. Dhi mbele. Olak. Olak. Olak. Iwinjo kaka owacho nang'o? Olak. Ah, dhi mbele. Odiedo. Iwinjo ni odiedo? Eh, odiedo. Ok awinjo kama owach ni otimo gimoro amora. Ok odhi sikul. Be odhi sikul? Otimo ang'o? Odiedo. Huh? Asto puonjre wuoyo sama lekege ti. Eh, mano ngima dhano. Bang' diedo gi wuoyo, leke ne ti. Iwinjo ko wach nang'o? Muma wacho maler, leke ne ti. Leke ne ema ti koko chako chiemo. Ha? Eh, apa ni koro uwinjo process mar ngima dhano. Nyathi nyuolo, to lak, to dongo, kamano kamano tek kochako chiemo. Omiyo meku makwa pizza gi, gi osuga wet fry kapod nie ichgi. Ok ang'e ni mago to mage, mago ok ang'e kata ka gin e dhano go. Ni ng'ato pod oting'o ich to osewacho ni oh, nyathi dwaro nyama choma, nyathi dwaro pizza. Mago kowach, iwinjo kowach mage muma? Onge. Kose mano ma wacho? Mano muma ema owacho. Eh, muma ema owacho. Hallelujah. Aya bang' yalo no to koro Wayud wer. Wuod Phoebe, ah ah, iwacho ni luongi Apostle, Apostle John Erics. Ah, miwa koro wer ma watiek godo ibada. Ani wende tasewero ae mm, mamoro oganda Ah ah, to macha dong ne wer miyawo godo ibada yawa to ma koro dong iwa- iyawo mwatieko, iwero mwatieko go yawa. awacho adiera Wi kuot, jogi te, jogi, jogi dong ing'e te. Yawa, magi jok ming'iyo godo. Wiye owek kuot. Ni sama dendo nying osana jalocha onge luoro. Ok, kara uh, wach ne ng'ama nyalo konyi wer ka a ah, jogi ng'eny jogi ng'eyo jogi nyalo konyi wer wuo gi ng'at achiel kanyo olnwa wer watiekuru ibada Nyithiwa konya pako nyinge. Ya, inyisi kamano to gikonyi to chap chap to ibada rumo to imiyo nying jawar duong'. Dong' in e gik ma ruoth osetimoni. Ka niromo gi ruoth mokwongo ang'o ber mane miseyudo minyalo wacho ni ji? Wachnegi kata kapok wero. Oluonga aweyo kong'o. Mano wamiyo nying Nyasaye duong'. Haleluya! Ah, kapod gi delay to kara dada Rosemary, Rosemary miwa wer mwatiek godo ibada aeto warwak godo jowa gi e higa manyien. Eh? Adani miwa wer moro maber makelo puonj mar higa manyien.

Happy New Year. Be blessed. Kata kudhi to Nyasaye oritu. Iwinjo? Nyasaye oritu. Ah, ah, ah, ah, kapok wadhi, kapok aketo mumba ni piny. Ka in ka to pok subscribe to my channel Son of the People 254 ikoso. Subscribe, like, share, comment, kila kitu. Ha? Yes, Ruth Ogwedhu kudhi